Сәлам нәни дусларым! Мин бүген Куянны очраттым һәм ул мине сезнең янга дәрес үткәрергә чакырды. Мин Гүзәл апагыз булам һәм без Куян дус белән яфраклар җыйдык. Яфраклар безнең бик күп төрле килеп чыкты. Без аның белән сары төстәгесен дә табырга тырыштык. Шулай ук караңгы, кызыл төстәгесе дә булды. Зурлыклары да безнең төрле килеп чыкты. Хәзер без сезнең белән яфракларның эзләрен чыгарып карыйбыз. Алабыз ак битне. Алабыз пумаланы, ман тидереп суга. Сайлыйбыз кызыл сары төсне. Яфракны буйыбыз. Хәзер яфракны тотабыз, икенче якка борабыз, әйләндереп куябыз һәм тигезлибез. Тигезләдек. Әкренләп тартып алабыз һәм яфракның нинди матур эз чыгарганын күрәбез. Дуслар, әйдәгез хәзер кечкенәрәк яфрак белән ясап карыйк. Ә сез минем арттан кабатлагыз. Шулай ук без аны кирегә әйләндерәбез, икенче ягына кызыл төс сайлыйбыз буйлысы кызыл төс белән. Буйыйбыз яхшылап. Зур яфрак белән эшләгән сыман без аны кир якка әйләндерәбез. Менә шулай итеп куябыз, өстенә басабыз бармаклар ярдәмендә. Һәм әкрен генә тартып алабыз. Менә безнең кечкенә яфрак та килеп чыкты. Безнең куяныбызга үзенә генә күңелсез. Әйдәгез, без аңа иптәш ясыйбыз. Без сезнең белән моның өчен алабыз күркәләр. Карагыз, нинди матур күркәләр бар безнең. Төрле-төрле күркәләр. Без аларны берсен сайлап алабыз. Үзегезнең күңелегезгә нинди ошый, шуны без сайлап алабыз. Алабыз шулай ук пластилин. Пластилинның да төрле төсен сайларга була. Алабыз безнең пластилинны. Пластилинны без йомшартабыз. Һәм күркәнең өске өлешенә куябыз. Менә без аны шулай иттереп, җәеп-җәеп һәрбер кырыйларына төшерәбез. Хәзер без алабыз икенче пластилинны, аннан ясыйбыз түгәрәкләрне, уч төбенә куябыз һәм дә әйләндерәбез. Бу безнең керпенең күзләре булачак. Менә шушылай, менә шушылай без аны әйләндереп, керпенең күзләрен ясыйбыз. Менә ул без әйләндерәбез һәм куябыз. Балалар, уйлап карагыз әле безнең керпегә нәрсәдер җитми сыман. Әйе, дөрес, аның энәләре юк. Ә безгә энеләрне каян алырга? Дусларым, карагыз әле, куян алында ниндидер савыт бар. Нәрсә микән анда? Әйдәгез әле карыйк әле. Ачабыз. Һәм анда безнең кабак төшләре бар икән. Кабак төше булмаса, сез куллана аласыз көнбагышның көнбагышны да, көнбагышның төшләрен дә кулланырга була. Һәм без аларны керпегә беркетәбез. Ул керпенең энеләре була. Менә шулай без аларны куеп чыгабыз. Менә ничек килеп чыга безнең энеләре. Һәм без күркәне әз генә менә болай сындырып алабыз сезнең белән. Алабыз. Кирпене күзенә ябыштырып куябыз. Менә күз кырыена без аны хәзер сезнең белән ябыштырабыз. Белән күзләре килеп чыга. Хәзер без сезнең белән керпегә өй ясыйбыз. Кая яшәр микән безнең керпе? Аның өчен без сезнең белән алабыз савыт алсагыз да ярый, нинди булса берәр нинди тартма, еш әйберләрдән Туры килә. Керпе, керпенең өенә салабыз яфраклар. Куеп керпегә яфраклар. Безнең җыеп, безнең куян белән җыган яфракларны без шушында урнаштырабыз. Төрле яфракларны салабыз. Кечкенәсен дә, зурысын да сала алабыз. Нинди яфракларыбыз безнең бар? Шулай ук, әгәр дә сезнең бар икән шушындый агач, агачтан ясалган агач сокмаклар, түгәрәкләр, ниндидер берәр нинди нәрсәләр, аларны да куярга мөмкин. Менә шулай ук. Һәм кирпене без куябыз уртага. Яфракларны шулай ук салып бетерәбез. Кирпегә безнең җылы булсын. Менә ничек матур була безнең кирпегә. Яфракларны куйдык һәм хәзер шулай ук без керпеге сезнең белән куябыз миләшләр. Кора миләш без аңа ашырга куябыз аны, керпегә безнең керпенең безнең тамагы ашырга мөмкин. Шулай ук без аны менә монда куябыз. Менә шулай без аңа бирәбез. Менә болай итеп тә куйсак була. Шулай ук без ул миләшләрне шушы керпенең энәләренә дә куярга мөмкинбез. Менә болай кертәбез.